Ашшӗн ывӑлӗн святой сывлӑшӗн ячӗпе аминь. Эй Турӑ, Турӑ вӗле Иисус Христос хӑвӑн чӑнтаса аннӳ кӗлтунипе ӑшӑсенче Турра асра тытса таса пурӑна темӗрсем, пур святой ҫынсем кӗлтунипе ҫырлах пире. Аминь. Мухтав сана, Турӑмӑр, мухтав сана. Эй, ҫӳлти патша, эс чуна лӑплантаратӑн, эсӗ тӳрӗ сывлӑш, эс пур ҫӗрте те пур, эс пурне те пултаратӑн, пур ырлӑх та санран тухать, чӗрӗлӗх те эсӗ паратӑн. Пирӗн ӑша кӗрсе вырнаҫ, пур усалтан та тасат пере, ырӑ Турӑ пирӗн чунсене ҫӑл. Святой Турӑ, Святой Хватлӑ, Святой вилӗмсӗр ҫырлах пире, Святой Турӑ, Святой Хватлӑ, Святой вилӗмсӗр ҫырлах пире, Святой Турӑ святой хӑватлӑ святой вилӗмсӗр ҫырлах пире, мухтав ашшӗне, вӗлне святой сывлӑшне халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Чӑн та аса виҫӗ пасташлӑ Турӑ хуятушӑн ҫырлах пире, эй Турӑ ҫылӑхран тасат пире, эй Патша эпир йӗркесӗр пурӑннине каҫар, эй Святой Сывлӑш пирӗн вӑйсӑрлӑха килсе тӳрлет, эй Турӑ ҫырлах, эй Турӑ ҫырлах, эй Турӑ ҫырлах, мухтав ашшӗне, вӗлне, Святой Сывлӑшне халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Эй, ҫӳлте Аттемӗр, сан яту-хисеплентӗр, сан патшалӑху килтӗр, санӑн ирӗкӳ ҫӗр ҫинче те ҫӳлти пекех пултӑр. Паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр бар пире, эпир хамӑра парӑмлӑ пулнисене каҫарнӑ пек пирӗн парӑмсене каҫар пире, ҫылӑха ӗнкӗрт пире усалтан хӑтар пире. Эй, Турӑ хӗрхенсем, пире хӗрхенсем, урӑх нимӗн кала пӗлмесӗр эпир ҫылӑхскерсем, сана патша Турра ҫак кӗлӗпе анчах тархаслатпӑр. Эй, Турӑ хӗрхенсем пире, мухтав ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне. Эй, Турӑ хӗрхенсем пире, сана анчах шанса тӑратпӑр пире ытлах ан ҫиллен, иберйӗркесӗр пурӑннине ан асӑн, халӗ те ӗлӗкхи пекех пирӗншӗн ырӑ кӑмӑллӑ пул. Тӑшмансенчен хӑтар пире, эсӗ пирӗн турӑ, эпир сан этемӳсем, пурсӑмӑр та сан аллупа пулнӑсан ятна асӑнатпӑр. Халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех аминь. Эй мухтавлӑ Турӑ Амӑшӗ, пирӗн валли ырлӑх алӑкне уҫса, эпир сана шанса тӑракансем ан пӗтер, сан урлӑ хӗнрен хӑтӑлар, Христоса ӗненекен халӑха эсӗ ҫӑлса тӑратӑн. Эй Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлах, Эй Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлах, Эй Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлахи, Турӑ ҫырлах. Эй ӗмӗрхи Турӑ, Эс ку пултарнӑ япаласен пурин те паччи. Мана ҫак сехете ҫитиччен пурӑнма патӑн. Эп паянхи кун е ӗҫпе, е сӑмахпа, е шухӑшпа ҫылӑха кӗнӗ пурне те каҫар. Эй, Турӑ, мӗскӗн чунӑма ӳтӗм ирсӗрӗнчен, усал шухӑшсенчен тасат. Эй, Турӑ, ҫак ҫӗрхи ыйхӑма каллӗ ҫывӑрса ирттерме пар мана. Эпӗ хам мӗскӗн вырӑнӑм ҫинчен тӑрса малашне пурнас кун-ҫулӑма сан чӑнтаса ятна юрӑхлӑ ирттерем. хама хирӗҫ тӑракан курнан тӑшмансене те, курман тӑшмансене те ҫӗнтерсе пурӑнам. Эй, Турӑ, Хама ирсӗрлентерекен усал шухӑшсенчен, аскӑн шухӑшсенчен хӑтармана, патшалӑх та хӑва та аслӑх та санӑн, ашшӗн ывӑлӗн святой сывлӑшӗн халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Эй, Атте Туррӑн Сӑмахӗ Иисус Христос, эсӗ пурне те тытса тӑратӑн. Ху вӗҫӗмсӗр ырӑ тӑрӑх мана ху чуруна хӗрхенсе нихҫан та ан пӑрахсам, яланах манӑшӑмра пулсам. Эй, Иисус, Эсӗ хӑвӑн сурӑхусене кӗтекен ырӑ кӗтӳҫӗ, ҫӗлене мана хӗтӗртме ан яр, шуйттан ӗмӗтне ан ҫитер. Ман ӑшра ҫылӑх вӑрлӑхӗ пур, эй Святой Сывлӑш Патшах Иисус Христос, эсӗ пурте пуҫҫапакан Турӑ. Эпӗ ҫывӑрнӑ чухне хӑвӑн сӳнми ҫуттупа, вӗренекенӳсене тасатнӑ Святой Сывлӑшупа сыхла мана. Эй Турӑ, Мана та хӑвӑн тивӗҫ чӗрчунуна вырӑнӑм ҫинче ҫӑлӑнмалӑхна пар, ӑсӑмах хӑвӑн таса Евангелине ӑнлантарса ҫутат, чунӑма хӗресне юратакан туса аванлат, чӗреме таса сӑмахупа тасат, ӳтӗме хуйӑва шӑнасап курнине асутарса тӳсӗмлӗх пар, шухӑшӑма йӑвашлӑху ҫинчен шухӑшласа сыхланса тӑма пар, кӗлтӑвас вӑхӑтра ман вырӑнӑм ҫинчен тӑратса хӑвна мухтама пар, Эсӗ ӗмӗртен малтанхи атте турӑпа, чӑн та сасӑлӑш турӑпа пӗрле ӗмӗрех пит мухтавлӑ, аминь. Эй, Турӑ ҫӳлти Патша чуна лӑплантаракан тӳрӗ сывлӑш, мана хӑвӑн ҫывлӑхлӑ чуруна хӗрхенсе ҫырлахса, эпӗ тивӗҫҫӗрскер, паянхи кун ҫывлӑхлӑскер, ҫын пек ҫеҫ те мар, выльӑхран та ытла юрӑхсӑрскер, Мӗн кӗҫӗннинпех мӗнле ҫылӑха кӗнине ирӗкпе ирӗксӗр пӗлсе пӗлмесӗр усал пӗлӗмлӗхсене вӗреннипе, пуҫсӑрланнипе, шанӑҫ ҫухатнипе ҫылӑха кӗнине пурне те каҫар. Эп сан ятупа тупа тунӑ пулсан, е шухӑшӑмпа сана хурлантарнӑ, е кама та пулин кӳрентернӗ, е ҫиленнипе лекленӗ, е хурлантарнӑ, е мӗншӗн те пулсан ҫиленнӗ, е сӳеҫтернӗ, е вӑхӑтсӑр ҫывӑрнӑ, е ман патӑма мӗскӗн килсен ӑна хӑваласа кӑларнӑ, е хам тӑванӑма хуйхӑртнӑ, хурлантарнӑ, е кама та пулсан айӑпланӑ, е хама хам асла хунӑ, е мӑнкӑмӑлланнӑ, е ҫиленнӗ, е эп хам кӗлтӗре тӑнӑ чух ӑсӑм улталанса ку тӗнчери усалӑх ҫинчен шухӑша кайнӑ, е пӑсӑк шухӑш тытнӑ, Эп нумай-ҫисен нумай ӗҫнӗ, е ӑссӑрланса кулнӑ, е усал шухӑш тытнӑ, е ҫын илемлӗхне курса чӗремпе пӑсӑкланнӑ, эпӗ кирлӗ мара калаҫнӑ, е эпӗ хамӑн хисепсӗр ҫылӑхӑмсем пулсан та тӑванӑм ҫылӑхӑсенчен кулнӑ, эп кӗлӗре тӑма ҫӳрекеннӗ, хам астуман ытти пур усал ӗҫсене тунӑ пулсан та пурне те каҫар мана, эпӗ кусене ҫеҫ мар, кунтан та нумай ҫылӑха кӗнӗ, Эй, мана пултарнӑ патша, эсӗ ҫынна савакан ырӑ турӑ, мана хӑвӑн мӗскӗл тивӗҫрӗ чуруна хӗрхенсем. Ман ҫылӑхсене пурне те пӑрах, хӑвар, каҫар. Вара эпӗ аскӑн ҫылӑхлӑ мӗскӗнскер канлӗ ҫывӑрса каям. Санӑн чӑнтаса ырӑ ятна атте турӑпа, унӑн пӗртен-пӗр ҫуанӑ ывӑлӗпе пӗрле пуҫҫапса юрласа аслаласа тӑрам. Халӗ те кирек ҫан та ӗмӗрӗмӗрех аминь. И аслӑ ырлӑхлӑ вилӗмсӗр патша, ҫынна савакан уҫӑ кӑмӑллӑ турӑ мӗн илсе пырам-ши сан пата, мӗн япалапа тавӑрам-ши сана? Эсӗ мана хӑвна юрас тӗлӗшӗнчен наянскере пӗр ылӑх та туманскере хӑйӗне ҫавӑрса ман чунӑма ҫӑлӑнмалла туса ҫак иртнӗ кун вӗҫне ҫитмелле турӑн. Мана ҫылӑхлӑ, кирек мӗнле ырӑ ӗҫ тӗлӗшӗнчен те ҫарамаскере, хӗрхенсем, Виҫесӗр ҫылӑхсемпе вараланса ӳкнӗ чунӑма ҫӗклесе тӑратса, ман мӗнпур шухӑшӑма ку курӑнакан пурнӑҫӑн усаллӑхӗнчен сирсе тӑр. Эй, пӗр эсӗ анчах ҫылӑхсӑр Турӑ, эпӗ ҫак куна пӗлсе-пӗлмесӗр сӑмахпа, ӗҫпе, шухӑшпа, мӗнпур сӑнпа ҫылӑха кӗни пурне те каҫар. Эсӗ ху мана хӑвӑн Турӑлӑхӑн хӑвачӗпе, ҫынна чӗлхе калайми юратнипе, Хӑвӑн вӑюпа пур хирӗҫ тӑракан усалтан та витсе усра. Эй, Турӑҫӑм, тасатсамах манӑн ума ҫӑлӑхӑмсене тасатсамах. Эй, Турӑ, мана усалтан атисенчен хӑтармашкӑн та, ҫылӑхшӑн ҫунакан чунӑма ҫӑлмашкӑн та кӑмӑллӑ пул. Хӑвӑн мухтавлӑ хупа килнӗ чухне мана хӑвӑн ҫутӑ сунупа хупласа тӑр. Халӗ те ӗнтӗ мана айӑпсӑрланса шухӑша-мӗне каймасӑр канлӗ ыйхӑпа ҫывӑрса кайма пар. Хӑвӑн чурун шухӑшӗсене шикленмелле марту та шуйттанӑн мӗн пур тӑрӑшнине манран сирсе яр. Чунӑм чӗрин куҫӗсене ҫутатса яр. Вара эпӗ вилсе ҫывӑрса каймалла ан пулам. Хӑвӑн канӑҫлӑ сыхлакан чунӑма та, ӳтӗмпе те пӑхса усракан ангелна яр. Вӑл мана тӑшмансенчен хӑтарса тӑтӑр. Ҫапла вара эпӗ вырӑнӑм ҫинчен тӑрса сана тав кӗлли кӳмелле пулам. Эй, Турӑ, ху уҫӑ кӑмӑллӑ тӑрӑх мана хӑнӑ мӗскӗн ҫылӑхлӑ чурӑна илтсе, ыйхӑран тӑрсан хӑвӑн сӑмахусене вӗренмелӗхне пар мана. Хӑвӑн ангел ангелусемпе ҫавӑрса илсе шуйттанран килекен шанӑҫсӑр шухӑша манран хӑваласа яр. Эпӗ вара сан ятна тав туса аслӑлам. Эсӗ ху пире ҫылӑхлӑ ҫынсен хутне кӗме панӑ санӑн чӑн таса аннӳ Марьяна та мухтаса тӑрам. Вӑл пирӗншӗн кӗлтунине хапӑл туса эп пӗлсе тӑратӑп. Эсӗ ҫынна юратнине вӑл та тума тӑрӑшать. Пӗр чарӑнмасӑр ҫынсемшӗн кӗлтуса тӑрать. Эй Иисус Христос Турӑмӑр, Вӑл пирӗншӗн худа кӗнипе, Хӑвӑн таса Хӗресу хӑвачӗпе, мӗнпур сӑваплӑ ҫыннусен кӗлтунипе, манӑн мӗскӗн чунӑма сыхласа усра. Эсӗ пур ӗмӗрте те таса, мухтавлӑ тӑратӑн. Аминь. Эй, турӑмӑр, эсӗ ху ырӑ тӑрӑх этемне юрататӑн, эпӗ паянхи кун е сӑмахпа, е ӗҫпе, е шухӑшпа ҫылӑха кӗнине каҫар. Ырӑ канлӗ ыйхӑ пар мана, тӗрлӗ усалтан витсе сыхлама ангелна яр. Эсӗ пирӗн чуна та, ӳте те пӑхса тӑракан Турӑ, эпир сана асласа мухтатпӑр. Ашшӗн ывӑлне святой сывлӑшне халь икӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Эй, эпир ӗненекен турӑмӑр, эпир сан ятна пур ятран та ытла асӑнса тӑратпӑр. Пирӗн ыйха каякан ҫыннусенӗн чунӗсене те, ӳчӗсене те ҫӑмӑллат. Пур тӗрлӗ шухӑша каясран та, тӗттӗм тутлӑхран та сыхла пире. Усал шухӑшсем аптратнине пӗтер, ӳтӗмлӗх ҫӗкленсе хӗрсе кайнине сӳнтер. Ӗҫпе те, сӑмахпа та тӗрӗс ӑспа тӑма пар пире. Ҫапла вара эпир ырӑ ӗҫпе Пурӑнма хӑнӑхса кайса эсӗ пама пулнӑ ырлӑхран юлмаллам пулар. Эсӗ ӗмӗр-ӗмӗрех мухтавлӑ. Аминь. Эй Турӑ, ҫӳлти ырлӑхунтан ан хӑвар мана. Эй Турӑ, ӗмӗрлӗх асапран хӑтар мана. Эй Турӑ, эпӗ ӑспа, шухӑшпа е сӑмахпа е ӗҫпе ҫылӑха кӗнине каҫар. Эй Турӑ, Пӗлмесӗр кирек епле ҫылӑха кӗресрен те, манса пурӑнасран та, тӳсӗмлӗх ҫухатасран та, кӑмӑл хытса туми пуласран та хӑтар мана. Эй, Турӑ, пур тӗрлӗ ҫылӑха кӗресрен те хӑтар мана. Эй, Турӑ, усал аскӑн шухӑш хупласа илнӗ чӗреме ҫутат. Эй, Турӑ, эп ҫылӑхлӑ ҫын, эсӗ ырлӑхлӑ Турӑ, манӑн чунӑм тӗрексӗррине курса хӗрхен мана. Эй, Турӑ, Хӑватна парса пулӑш мана, сан таса ятна мухтам. Эй, Турӑ Иисус Христос, мана Хӑвӑн ҫуруна чӗрӗлӗх кӗнекине ҫырса хур, мана ырӑ вилӗм пар. Эй, Турӑҫӑм Турӑ, эпӗ сан умӑнта пӗр ыр ӗҫ туман пулсан та, Хӑвӑн тивлетӳпе малашне ырӑ ӗҫсем тӑва пуҫлама пулӑш мана. Эй, Турӑ, Ман чӗремӗшне хӑвӑн ырлӑху сывлӑшне антар. Эй, пӗлӗтпе ҫӗр турри, мана ҫылӑхлӑ тӗлӗнмелли чурна хӑвӑн патшалӑхунта асна илсем. Аминь. Эй, Турӑ, ҫылӑхӑмсенчен ӳкӗннӗнпе хапӑл ил мана. Эй, Турӑ, ан пӑрах мана. Эй, Турӑ, усал пусмӑрассан сыхла мана. Эй, Турӑ, мана ырӑ шухӑш пар. Эй, Турӑ, ӳкӗнсе йӗме, йӗме пар мана. Вилессӗме астутарса тӑр кӑмӑлӑма ҫемҫен, Эй-Турӑ, ҫылӑхӑмсенчен ӳкӗнсе шухӑш пар мана. Эй-Турӑ, мана йӑвашлӑх, тасалӑх пар, хӑвна итлекен ту. Эй-Турӑ, мана тӳсӗмлӗ, уҫӑ кӑмӑллӑ, йӑваш чӗреллӗ ту. Эй-Турӑ, ман ӑша ырӑ ӗҫсен вӑрлӑхне хур, хӑвӑнтан хӑраса тӑма пар. И Турӑ, хӑвна пӗтӗм чунӑмпа, пур шухӑшӑмпа юратса пурӑнмалла ту мана. Эпир ӗҫӗмре те сан ирӗкӳнтен ан туха. И Турӑ, усал ҫынсенчен, шуйттансенчен хама хам чараймасран, ҫавӑн пек ытти кирлӗ мар япаласенчен те витсе сыхла мана. И Турӑ, эс пурне те ху пӗлсе, ху ирӗкӳпе тӑватӑн. Эпӗ те ҫылӑхскер, сан ирӗкӳпе пурӑнам. Эсӗ ӗмӗрӗмӗрех мухтавлӑ. Аминь. И Турӑ, Турӑ вӗли Иисус Христос, халӗ мана шуйттан ҫавӑрса илесрен Хӑвӑн чӑнтасан нӳкӗлтунипе, ӳтсӗр ангелӗсем кӗлтунипе, ху умӗн килекен Хӑвна шыва кӗртекен пророку, Турӑ ҫинчен вӗрентекен апостолсем, ҫутӑ ырӑ ҫӗнтерекен асапланакансем, ӑшӑсенче Турра тытса пурӑннӑ таса шухӑшлӑ аттесем, пур сӑваплӑ ҫынсем кӗлтунипе те хӑтар. Эй, мана пултаракан Турӑ! Эсӗ ҫылӑхлӑ ҫынна вилӗмпех пӗтересшӗн мар. Ӑна хӑйӗнне ҫавӑрса чӗрӗ тӑвасшӑн. Ман атӑ мӗскӗне тивӗҫҫӗскере хӑйӗнне ҫавӑрса, чӗрӗлех мана тамӑка илсе каясшӑн пулса, мана ҫисе ярас тесе ҫӑварне карса тӑракан пӗтерекен ҫӗлентен хӑтар мана. Эй, мана лӑплантаракан Турӑ! Эсӗ маншӑн мӗскӗрскершӗн ху ҫине ҫӗрӗк ӳте илнӗ, мӗскӗнлӗхрен хӑтар мана. Ман мӗскӗн чунӑма лӑпланӑҫ пар, манӑн чӗрем ӑшне хухӑшне тумалӑх, усал ӗҫсене хӑвармалӑх, хӑвӑн телейлӗхне илмелӗх шухӑш хыв. Эй, Турӑ, эп сана шанса пурӑнтӑм, ҫӑл мана. Эй, ырӑ патшанӑн ырӑ амӑшӗ, Тура ҫуратнӑ чӑн та мухтавлӑ Мария, мана хӗн куракан чунӑма хӑвӑн ывӑлӑм пирӗн турмӑр хӗрхенекен кӑмӑлне курма пар. Хукӑль-туса тӑнипе ырӑ ӗҫсем тума вӗрент мана. Юлашки пурнӑҫӑма ҫылӑхсӑр ирттерсе эсӗ пулӑшнипе рая кӗрем. Эй Турра ҫуратнӑ хӗр, пӗр эсӗ анчах таса, пӗр эсӗ анчах мухтавлӑ. Эй Христосӑн мана сыхласа тӑракан, ман чунӑмпа ӳт-пӗвӗме пӑхса тӑракан Святой Ангел, Эпӗ паянхи кун ҫылӑха кӗнӗ пурне те каҫар, чее тӑшман кураймасӑр ҫылӑха кӗртесрен хӑтар мана. Турра ман пӗр ҫылӑхпа та кӳрентерес марччӗ, маншӑн ҫылӑхлӑ, юрӑхсӑр чурушӑн кӗлту. Мана чӑн таса виҫепосташлӑ Туррӑн, Иисус Христос Туррӑн Амӑшӗн, пур святой ҫынсен те хӗрхенекен ырӑ кӑмӑлӗсене курма юрӑхлӑ ту. Аминь. Эй турамӑшӗ, хӑватлӑ ҫар пуҫлӑхӗ пекех тӑшмансене ҫӗнтеретӗн, эпир чурусем тӑшмансенчен хӑтӑлнӑшӑн сана тав туса мухтаса юрлатпӑр. Хӑвӑн пурне те ҫӗнтерекен хӑватлӑ вӑйӑпа пур усалтан та хӑтар пире. Эпир сана эй таса кӗр савӑн тесе калар. И пит мухтавлӑ ӗмӗр-хӗр, Христос Турамӑшӗ кӗллӗмӗрех хӑвӑн ывӑлу пирӗн турмӑр патне ҫитер, сан урлӑ пирӗн чунсене те ҫӑл инчӗ. Эй Турамӑшӑм, мӗнпур шанчӑкӑм манӑн санра витсе усра мана. Эй Тура ҫуратнӑ хӗр мана ҫылӑхскере, эсӗ пулӑшассине, суда кӗрессине кӗтекенскере пӑрахсан хӑварсам, эп сана шанса тӑратӑп хӗрхенсем мана. Ман ӗмӗтӗм атте турӑ, тарса хӑтӑлмалли вырӑнӑм ывӑл турӑ, мана витсе тӑракан святой сывлӑш турӑ, эй виҫҫӗ постачлӑ таса турӑ, мухтав сана, эй Турра ҫуратнӑ хӗр. Сана асла хурса хисеплеме тӗрӗс тивӗҫлӗ. Эсӗ пирӗн Туррӑн ӗмӗр мухтавлӑ таса амӑшӗ. Эсӗ херувимсенчен те аслӑ, серафимсенчен те мухтавлӑ. Эсӗ хӗр халӗн сӑмах Турра ҫурат. Эс Турра амӑш сана аслӑлатпӑр. Мухтав ашшӗне вӗлни святой сывлӑшне халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Эй Турӑ ҫырлах, эй Турӑ ҫырлах, эй Турӑ ҫырлах, эй Турӑ, Турӑ вӗле Иисус Христос, хӑвӑн чӑн та сан нӳкӗл тунипе ӑшӑ ӑшӗнче Турра тытса таса пурӑнать темӗрсем, пур святой ҫынсем кӗлтунипе ҫырлах пире. Аминь. Этеме савакан патша турӑ ҫак вырӑнах варамашӑн тупӑк вырӑнӗ пулӗ-ши эсӗ мана кун пуҫ ҫутинче хусрасшӑн? Акӑ ман умра тупӑк выртать. Акӑ вӑл мана вилӗм кӗтсе тӑрать. Эй, турӑ, хам эп сан сутунтан та нихҫан пӗтеҫҫӳ касапран та хӑратӑп. Ҫапах та хам усал ӗҫ тума чарӑнаймастӑп. Сана та хам турӑмасан, чӑн та, аса аннӳне те, ҫӳлти пурвӑй хӑватсене те, хама сыхлакан сӑваплӑ ангелӑма та кӳрентерме чарӑнаймастӑп. Эй, Турӑ, эпӗ сан ҫынна юратакан кӑмӑла курма тивӗҫлӗ маррине, эп пур айӑпа та, асапа та тивӗҫлине хам та пӗлсе тӑратӑп. Эй, Турӑ, эпӗ ҫӑлӑнасшӑн, ҫӑлӑнасшӑн мар пулсан та ҫӑл мана. Эсӗ ырӑ пурнӑҫлисене ҫӑлни вӑл аслӑ ӗҫ мар, тасине хӗрхени те пӗри те тӗллемелли пулас ҫук. Вӗсем сан ырлӑхна курма тивӗҫлӗ. Эсӗ хӑвӑн ырлӑхна ман ҫинче, ҫывӑхскер ҫинче палӑрт, хой теме савнине ман ҫинче палӑртса тӑр. Вара сан чӗлхе калайми хӗрхенекен кӑмӑлна ман усаллӑхӑм ан ҫӗнтеретӗр. Ху епле ҫӑлма кӑмӑл тӑватӑн, ҫӑл мана. Эй, Христос, Турӑ ман куҫӑма уҫ, вилмеллех ҫывӑрса ан кая. Тӑшманӑм ҫӗнтӗ-мӗнтӗ кӑна тесе ан калайтӑрччӗ. Мухтав ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне. Эй, Туррӑм, Чунӑм хутне кӗрекен пул, танатасем нумай карса хунӑ ҫӗрте ҫӳретӗп, вӗсенчен хӑтарса тӑр, ҫӑл мана. Эсӗ теме савакан ырӑ Турӑ, халь ирӗкрех ҫанта ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Туррӑн пит мухтавлӑ таса ангелсенче тасамӑшне яланах кӑмӑлтан чӗлхе ҫӑварпа мухтаса юрлар. Вӑл Турӑ Амӑшӗ, вӑл пирӗншӗн ӳтленнӗ Турра чӑн-чӑнах ҫуратнӑ. Пирӗн чунсем вӑл чарӑнмасӑр кӗлтӑват. Турӑ тӑтӑр, ун тӑшманӗсем саланччӑр, ӑна кураймансем ун патӗнчен тарччӑр, тӗтӗм ҫухалнӑ пек ҫухалччӑр, Эй-Турӑн чӗрӗ тӑвакан ырӑ Хӗресӗ, савӑн! Хӑҫ умна пӑталанса, тамӑка анса шуйттан хӑватне пӗтернӗ Иисус Христос турӑмӑр хӑвачӗпе Эсӗ усалсене хӑваласа яратӑн, Вӑл сана хӑйӗн таса хӗресне пире пур тӑшмансенчен те хӑваласа яма панӑ тесе Турра юратса, хӑйсем ҫине хӗрес хывса савӑнса калакансен умӗнчен усалсем ӑвӑс-вут умӗнче шӑранса пӗтнӗ пек пӗтчӗр. Эй турӑнчӑрлӑх паракан ырӑ хӗресӗ, пире пӑхса усракан Турра ҫуратнӑ таса хӗрпе пур святойсемпе пӗрле эсӗ мана ӗмӗрӗмӗрех пулӑшса тӑратӑн. Аминь. Эй, Турӑ, эпир ҫылӑха кӗнине ҫӑмӑллатпӑрах, каҫар, ирӗклӗ-ирӗксӗр е сӑмахпа е ӗҫпе е пӗлсе е пӗлмесӗр е кӑнтӑрла е ҫӗрле е ӑспа е шухӑшпа ҫылӑха кӗнине пурне те каҫар пире. Эсӗ этеме сӑвакан ырӑ Турӑ. Этеме савакан Турӑ пире кураймансене пире хур тӑвакансене каҫар, ырлӑх тӑвакансене ырлӑх ту, пирӗн тӑвансен, хурӑнташсем ҫӑлӑнашшӑн кӗлтунине илт, ӗмӗрлӗх пурнӑҫа кӗрт вӗсене. Чирлӗ выртакансем патне пырса чирӗсенчен тӳрлет, тинӗс ҫинче ҫӳрекенсене лайӑх илсе ҫӳре, ҫул ҫӳрекенсемпе пӗрле ҫӳре, пире пулӑшакансенӗн, пире хӗрхенекенсенӗн ҫылӑхӗсене каҫар, Пире юрӑхсӑрскерсене хӑйсемшӗн пӗр тума хушса хӑварнисене хӑвӑн аслӑ ырлӑхупа ҫырла. Эй, Турӑ, тыткӑнра ларакан тӑванӑмӑрсене асна ил, тӗрлӗ асапран хӑтар вӗсене. Эй, Турӑ, хӑвӑн таса чиркӳсене парне кӳрекенсен ырлӑх тӑвакансене асна ил, вӗсем ҫӑлӑнашшӑн кӗлтунине илт, ӗмлӗх пурнӑҫа кӗрт вӗсене. Эй, Турӑ, пире те мӗскӗн ҫылӑхлӑ тивӗҫ чӗрчунсене асна ил. Пире тытса тӑракан чӑн таса Турӑ Амӑшӗ ӗмӗр-хӗр мария кӗлтунипе, мӗнпур святой ҫынсем кӗлтунипе пирӗн ӑса хӑвӑн ӑсу ҫутипе ҫутать, хӑвӑн йӗркӳсем тӑрӑх пурӑнма вӗрент. Эсӗ ӗмӗрӗмрех мухтавлӑ тӑратӑн. Аминь. Эй, Турӑҫӑм Иисус Христос, чунӑма Сана луна паратӑп. Эсӗ пилле мана, Эсӗ хӗрхен мана, ӗмӗрлӗх пурнӑҫ пар мана. Аминь.